di locual ta Noord den districto Noord den bon ambiente pasobra cu nos ta cla pa duna inicio na tremendo Noord International Sunset Parade ora exacto ta shetor mas cuarenta y cuater y nos ta cla pa dunabo locual ta e tremendo parada cu ta cla pa cuminsa ya nos tras caba nos ta scuchando locual ta e sonido contagioso di asambeho esey ta ya caba dunabo intencion afia en todo caso indicacion pa locual cu ta bira inicio di nos gran parada weda a mi nochi Un parada cu ta conta cu tres grupo, pero asina mes cu tremendo ambiente mes di cual nos ta en espera. Pa asina kinan nos por disfruta di un tremendo parada. No sinti di cu ta tres gruponan ta, en todo caso bo tin Quality Brass Band cu ta abriendo e parada awe nochi hunto cu nos royalties andan tur ta join en todo caso pa locual cu ta e parada. E sigui pa locual cu ta nos tin tambe locual ta Flow Music Steel Band. Mi tende di ku nan tribu un tròk kompleto di músika, dus esei ta bai ta un ambiente tambe. E ta great pa nos por tende tambe mas di lokual ku ta Steel Pan Music den nos parada i terminando ku Youth Extreme kende ta kompañando tambe lokual ku ta Sero Yanchi Carnival Group. Esei ta lokual di gruponan ku ta formando parti di e tremendo parada awe nochi. Ya kaba nos tin nada nos tras lokual ta e zonido di asambeo i nos ta wak tambe e Kuerpo Polisial kende tambe ta huntu ku nos. Despues di awe, practicamente e ta un pagarra cu bo ta sinti di e ultimo dianan pa locual cu ta bira nos Carnaval Setenta, un celebracion grandi y sigur hopi actividad. Nos conoci ya caba tur nos monarcanan tambe, nos reinanan ta conoci, nos monarcanan musical tambe ta conoci caba. Awor aki nan ta toca turno sigur pa locual cu ta bira Nos paradanan pa kada un di nos por disfruta di nan, ya ku awe ta lokual ta Sunset Parade, y a kaba djabièrnà bo tin tambe vários aktividat, mirando ku djabièrnà bo tin e promé parti di lokual ku ta parada eskolar. Na e kaso ku nos muchanan chikitu ta por enjoy e parada sigur, riba dia dos tambe kual ta djabièrnà bo tin tambe lokual ta e tremendo Masquerade Parade, sa ke ta bay tin un lugar den distrikto di Savaneta. Djay bo tin Juve Morning, esei ta ambe ta tuma lugar combo tradicion siguramente di nos carnaval, sei ta djasabra mardugá cayanan di San Nicolas ta bay ta na candela pa locual cu ta bira Juvert Morning, esei ta sigur locual cu ta bira djasabra mainta, djay djasabra anochi, mas cu claro. Nos ta topa tambe cu locual ta nos Lighting Parade, sigui pa tambe nos Parada di Mucha riba djadomingo, di cual nos ta kima momito y termina e temporada di Carnaval pa nos chikitina. Shona yegando mas cerca, locual cu ta nos e di dies North International Sunset Parade. Nos tin cuadro di Brass Band ya caba yegando mas y mas cerca. Nos tin ya caba Cuerpo Policial dunando inicio tambe. Riba lokual ku ta bira nos parada buenochi. Televidente mas su klaro nos ta ei pa por kompañá bo tur kaminda pa lokual ku ta bira Karnaval setenta. Polis ya kaba parada moviendo riba un tremendo pees atrobe. Ta un parada ku kisas limitá na lokual ku ta gruponan pero e ambiente ta grandi buenochi den distrikto di Nort pasobra ke nos por selebrá e di dies aniversario di Nort International Sunset Parade. Nos tin trumbista nèt nos tras tambe Cu e auto oficial di locual Aruba su carnaval tambe ta yegando cerca, esta Hyundai Creta. Seguramente representantenan di Smaak tambe ta yegando cerca pa locual cu ta bira nos parada. Nos ta wak si nos por conversa tambe cu nan mas cu claro pa nos wak con ta bayendo cu e parada menochi. North International Sunset Parade celebrando di dies aniversario y a caba yegando mas y mas cerca pa nos televidentenan por tira un bista riba locual cu ta bira. E parada nos a wak ku presidente di smaak señor Dervan Ramadan ta ya kaba pasando nos dilanti. Trando duro sigur den ultimo simannan di nos karnaval. Mi ta menshoná e parada ta moviendo den un pees hopi rustig, suave pa uni tur. Por enjoy e parada wenochi, Quality Brass ya gaba yegando cerca pa nos unabo locual te ambiente di Brass Band. Nan te prome grupo awenochi.

Shona nos dilanti nos zing, lo cual ta Quality Brass Band. Bon ambiente, tremendo ambiente, dushi muziek, dia sambeho. Cuenta ta acompañando tambe lo cual ta bira nos nos parada, nos North International Sunset Parade awe nochi. Nos ta mirando sigur awor aki na Masi, lo cual ta nos Steel Pan Shownan. Sigur, Steel Pan no por keda for den nos carnaval. Mi ta sumamente contento di por wak tambe. Locual cu te dulci e dulci musica di Steel Pan. Esaki ta Flow Music e na tin su trailer completo cla pa sunikinan por deleta nos cu e musica di Steel Pan. Bon ambiente shownan, bon ambiente nos sieu e nochi pa locual ta bira e North International Sunset Parade. Parad ta moviendo na un speed hopi rustig, hopi suave mes pa sunikinan cada un di esnan cu ta join e parada por enjoy locual ta. E tremendo parada Segura Menochi. Manera nos a pinta menciona sigur. Na después di Quality Brass Band nos sin uh, lo cual ta Flow Music Steel Band. Nan ta acompaña locual t'e parada. T'e parada tambe buen noche. Nos ta waco nan ta yegando mas y mas cerca tambe. Nos sin nos camarografo tambe riba e trailer pa asina ki nan por dunabo tur locual cu t'e bista. E bista di locual ta tomando lugar aki nan mes bibo y directo for di e districto di Norte. Bon ambiente, dulce ambiente mes awe nochi. Norte celebrando su parada. Esaki ta Norte International Sunset Parade.

Nos ta wak tambe sigur bunita fantasia tresí dilanti, pa lokual ku ta bira nos karnavalistanan ku semper e paradana kinan ta konosí tambe pa por trese lokual ku ta e e e buriko ta gekurt e ta gekurt. Tira un bista kinan televidente sigur e e esaki ta lokual di fantasia tresí tambe pa e grupo kinan tambe kende ta wòrdu kompañá pa. E locual ta banda Flow Music. Tremendo ambiente nos tin awe noche televidente. Aki nan mes bibi directo for di distrito di Noord. Naturalmente manera nos a menciona e parti comico di e parada no por keda afo. E parti comico ta den seguramente. Tremendo. E parti comico no por keda afo di nos paradanan y naturalmente. Nos ta mirando e grupo kinan kende ta manteniendo esaki bibo tambe pa pa nos televidentenan por wak y tur esan cu ta banda di caminda en espera pa locual cu ta e parada kinan tambe esta North International Sunset Parade celebrando dies aña y asina kinan ta trece e bunita parada riba caya pa tur esnan cu ta mirandonos actualmente. Via di nos plataforma diario TV. Net nos dilanti nos a wak en todo caso lo cual ta un pis riba dje nos a wak go tin sunset sunset parade bonita si tin entrada yena cu luz di bon di remarca si televidente cu

E bunita pis kina tambe riba kaminda, nos ta wak ku nos tin un reina riba dje tambe. Ta sin dos reina riba lokal di pis kina di Sunset Parade. Tremendo mes, bunita, yená ku lus i fantasia, pa lokual ta mira nos parada awanochi, North International Sunset Parade.

Aide bo mesa cosa sali aki bo mesa candela. Candela, bon ambiente pa lo cual cu ta bira nos parada hoy noche. Correcto, sí, tiki chiquito, pero ya bosa. Meneer que comenzar con él, a más seguir con él, momento la bira malo, más seguir back con él, está ahí back ahora que nan, que men, otra, otro calle de canta, pero, momento escucha por atrás, ahí que men. Éxito, papá. Dank je, Roman. Dank je. Zij dat aan bij Beppie Faro, no zien dat aan bij Sigur. Kende original lokual ta parada akinan kon e sentimento ta dies aña selebrando lokual ta Sunset Parade? Bueno mi tabata sa ku ta dies pero si bo ta bisa mi ta dies lo ta pero bon e ambiente ta bon pero no mas e ta un poko chikitu. E expectativa sigur ta pa otro aña ta mas grandi ainda? Esai ta idea ke men ban wak kiko ta bay pasa pero praktikamente no tin un banda grandi den dje ke men ku.

De momento que na televidente nos zien también Youth Extreme. E banda Youth Extreme, eh, Kotei, eh, Sinikinan, donando indicación también que nos está llegando poco a poco en el final de North International Sunset Parade. Expectativa de organizador Nataku otro año. Nos va a comparar más grande y así que también nos va a disfrutar de más grupo. Den locual cu ta bira e parada akinan. Pero tremendo ambiente buenos noches Jonan. Nos a haya brass band, nos a haya steel band y awor aki nos di e banda Youth Extreme tambe nos dilanti.

Keda bai nos in Youth Extreme den bon ambiente nos in landi omo. Ke to bai e banda Youth Extreme keda ta kompaña tambe.

Tremendo ambiente di Youth Extreme. Keto bay nos dilanti, televidente. Wow. Bacaba di escucha y que hizo Groovy Soca, Seita Cuddle. Tremendo. Y que ita nos uh, Kaiso King de 2024. Bom ambiente, tremendo ambiente mes.

Ke ta bai den bon ambiente di Youth Extreme.

Celebrando e di dies edicion. Mas su claro nos ta ricibiendo saludo desde Hulanda. Saludo pa Sergi Maduro desde Hulanda, Erika German Jarsegaray tambe raportando sintonia bibo y directo ke nan mes for di distrikto di Nort. Kieto bay nos dilanti Youth Xtreme. Nos di poco saludo for di New York tambe. Esan ku ta den sintonia. A través di Diario TV, nos a online y tambe riba canal 48. Sigue manda bo saludos. Dele cuadro nos comment section sigur pa buenochi.

Tremendo ambiente ta den grandi mes awe nochi. Nos tin mas saludo sigur biniendo for di Hulanda, nos tin Arnhem tambe hunto ku nos. Saludo ta tabin for di Tilburg tambe hunto ku nos tambe konektá riba lokual ta Diario TV kanal 48.

Binti aña. Binti aña den Farándula. So, Bepi tambe ta all out ku Youth Extreme. I mane ku nos a menshoná, un parada kisas kòrtiku, en todo kaso den grupo, pero ambiente ta sumamente grandi awanochi.

Keto bai nos sin uh, lokual te konsierto di Youth Extreme nos dilanti, parada keto bai peka. Pero den bon ambiente, paso klaro. Esan ku ta partisipando pa Towaku ta pasando tremendo mes awe nochi riba e musika, no solamente di Youth Extreme pero di Flow Music ku rato pasa.

Den tremendo ambiente cu Blue Music, tambe Quality Brass Band y sin lubida tambe riba Youth Extreme. Tremendo. Tremendo ambiente seguramente. Ya nos ras, nos ta mirando locual ta bira e parti final sigur di nos parada. Poco a poco asina ki nan tambe culminando asina ki locual ta nos transmision. Korekto, for di nos producer nos haya e en todo kaso e komand pa nos por sera tambe nos transmishon awanochi, gradisiendo bo pa kada momento ku bo a kompañá nos durante di e rato kinan di e tremendo parada di North International Sunset Parade selebrando dies aña seguramente konhuntamente ku e distrito di Nort. Pa mi ta un plaser, mi nòmber ta Brian Di. Y nos topa sigur den e siguiente transmision gradiciendo Cesar kende tabata hunto cu nos tambe awanochi den transmision. Shona pa mi ta un placer y nos topa back den e siguiente transmision. Te oro. Alright a got you yeah Bonito.